Mae cynllun MySpark wedi ymateb i her sy'n bodoli o ddiffyg gofod digidol ar gyfer cefnogaeth busnes yng Nghymru, ond yn arbennig yn ardal Arfor, lle'r bwriad ydy bod ni yn cefnogi pobl falle sydd yn gweithio wyth tan chwech, naw tan bump ac ella ddim yn medru cael mynediad dyddiol at gefnogaeth busnes oherwydd bod nhw'n gweithio llawn amser neu bod 'na ofal plant, gofal teulu. Wedyn ma' ma' Maesbarc yn rhoid y cyfle iddyn nhw fod yn gweithio ar gynllun busnes yn eu hamser eu hun ac yn gweithio trwy'r broses yn yr amser hwnnw. Mae'n rhoi cefnogaeth iddyn nhw wedyn, wrth i chi ddeud 24 awr y dydd, achos ma' nhw'n medru mynd ati cynllun busnes, gweithio arno fo a bod rhywun yn edrych arno fo diwrnod wedyn tra maen nhw yn eu gwaith. Felly mae'n gyfle i adnabod yr her yna ac i ymateb i'r her yn fwy na dim, i roid y cyfle yma i bobl gychwyn ar eu busnesau. Neil dw i a dwi rhedeg cwmni o'r enw Brandified. Yym 'da ni'n datblygu a dylunio yy apiau ar gyfer yy ffonau symudol ar we. Yy dwi'n meddwl os fysa rhywbeth fel MySpark 'di bodoli blynyddoedd yn ôl, 'sa wedi neud gymaint o les i ni fel cwmni. Yym ma' petha'n teimlo reit hen ffasiwn pan 'dach chi'n delio efo yym petha fel yy Busnes Cymru drwy e-byst a pethau felly yn cael cymorth. Mae'n meddwl am gael cymorth drwy e-byst a felly dydy yma'n swnio reit hen ffasiwn a mae rhywbeth fel MySpark sy'n galluogi pethau ddigwydd yn instant o fewn yr ap a cael y cymorth a cael bod yn bart o ecosystem efo cwmnïau tebyg yn wych a rhywbeth dwi'n edrych ymlaen weld allan yn y byd 'na. Da ni wedi gweithio efo tri partner, yym fel tri partner ar y cynllun MySparc ar hyd ardal Arfor. Yma yng Ngwynedd a Môn, MSparc sydd wedi bod yn rhedeg y cynllun. Wedyn da ni wedi bod yn cydweithio hefo Aber Innovation yn Aberystwyth ac hefo Pentre Awel yn ardal Sir Gâr. Mae'r partneriaeth wedi mynd yn arbennig o dda a lot o fewnbwn gan y partneriaid ac edrych ymlaen i gyd-weithio i'r dyfodol hefo nhw. Nid yn unig bod ni'n ymateb i her o roi cefnogaeth busnes ar gyfer pobl sy'n cychwyn i fyny, ond rydym hefyd yn creu ecosystem ar gyfer busnesau sy'n bodoli'n barod, creu cysylltiadau, dod â nhw i gysylltiau hefo angylion buddsoddi, cefnogaeth busnes cyffredinol neu mynediad at arbenigwyr. Mae'r, mae o'n mynd i fod yn ddiddiwedd be fydd MySpark yn gallu wneud ar gyfer y dyfodol. Mae 'di bod yn wych gweithio ar yr app efo'r criw yn MSpark yym a'r busnesau eraill sydd 'di ei lleoli yn MSpark a dwi edrych ymlaen gweld o'n mynd yn fyw yn fuan. Felly, sut mae'r dyfodol yn edrych ar gyfer MySparc? Wel, mae gynnon ni ddiddordeb yn barod gan brifysgolion eraill yng Nghymru, mae Prifysgol Caerdydd wedi dangos diddordeb mewn bod yn rhan o'r cynllun ac yn gweld y buddion o ddatblygu ecosystem ddigidol ar gyfer cydweithio hefo'u myfyrwyr a'r ochr academaidd. Ond 'da ni hefyd wedi cael diddordeb gan MIT yn Boston yn yr Unol Daleithiau sydd yn rhywbeth cyffroes iawn i ni a maen nhw'n gweld yr, y dyfodol efo ecosystem ddigidol a sut fysa fo'n medru gweithio iddyn nhw yn MIT hefyd. So mae hwnna'n rhywbeth mawr a rhywbeth cyffroes iawn i ni.